Merhaba temaşevanên hêja, di vê bernameya xwe de jî em bi helbestvan Çetîn Lodî re nin. Çetîn Lodî li Batmanê dijî û ji bo bernameya me hat Amedê. Em huzura we de xêrhatinê lê dikin. Tu bi xêr hatî Çetîn. Sax û spas me kekê Şenos. Malî ava sax be rehim. Hemû hûn baş bin silamat bin. Di vê germê de me westand hat heta vê derê. Herdem em hîn bûne. Germehiya vî bajarê û germehiya Kurdistanê ji xwe nêv germiyê derkevin. Ev dipejin yanî. Pirtûkê qeber bû ne. Çetîn du pirtûkê te li ber destê me in. Ya yek kemîn 2016 de ji Weşanxaneya Nayê derketî rê û rê. Û ya duyemîn jî 2016 çavên şevînê ji Weşanxaneya JJ'ê derketî. Berê her tiştî serxirê bin berhemên te ji bo maliyê Kurdî. Belê ev ji bo Vê diyarî pêşiyê pirtûkxana Kurdistanê dikine ji bo çand û dîrok û zimanê Kurdî. Ev pêşî diyarî ji bo gelê me ye. Belê. Demeke dirêj e ez barim tu bi ziman vimijole. Ti li Batmanê te wek perwerdehiya zimanê Kurdî jî dît û tu di asta mamostetiyê de Tu dikare îro ders jî bide ez ne şaş bim. Yanî him têkiliya te bi zimanê kurdî re heye û him jî tu helbesta dinivîsîne. Li Batmanê bi vî rengî jiyaneke te yê çawa heye em dikarin hinek bidin? He belê. Dixwaze pêşî em Batmanê sala hezar û neh sed û notî de em hatin Batmanê. û ve texmîna bîst û heft salan Batman e. Wek karê xwe ê ji bo debara jiyana xwe ez bikim, ez etariyê dikime, xalîça û betane wî karî dikime. A lê ziman de jî tenê rastî min dibistana seretayî xwendiye. Lêwek din jî not û pênca bi vir de alê zimanê kurdî û alê wê jê ez tekildan im heta îro jî yanî. Ma bes tenê ne ku yanî ji bo ku heta min bêjin du hezar û şazdeh ji bo ku heta nefesa talî jî ji xwe helwest dawika me we lê ji alê xwendinê de alê lîkolînê de du hezar û heşta meha hezîranê Ez bi rêz mamoste Feyzî Bîlger e me hev nas kir û ji xwe rastî mamostê me yê ewil ê ku wek jûrî bi rêz mamoste Rimezan û Evdila û Feyzî Bîlge bûn. Ew helbestê ku min pazdeh sala nivîstî min pêşberî we kir min gulê mêzê û min dewa piştî çend roja hefteyekî Nû ew li min de gerandin û wa biryar da. Min got, Yanî ka serketî ne çand? Rastî got, Ev tişta te nivîsandî helbest e û ev werd kim, em wê ronahiyê helbestê te dibînin ku tu pêş bikevî. Wî sê sala min ber destê mamoste Feyzî Bilge ka helbest çi ye, wate helbestê çi ye, helbest çawa tê nivîsandin û ahenga wê çi ye, lîzm çi ye, muzîk ew dersa helbestê min e. Dûre rastî îcar a lê nivîsandinê de problemekî me heye. Wek tirkî dinivîsînim yanî kurdî de em bêjin welat velat em dinivîsînin. Min dît rastî ew. Ji ber ku ne ku ez dixwazim ji bo hefteyekî, mehekî an salekî qasket min qale kir, ji bo em bêjin demekî dirêj be, em bêjin temek wê der nû min dît ku em tenê xwe hewce hinek hevala bi ka seraz bike çêna. Wê der ez çûm du sala zimanê kurdî heta asta Mamostatiya jî me qadan. Polekî du sê û çar ya mamosta. Dûvra alê olî de rastî wek malbat jî em olî re tekildar in. Vêga jî ji ber xezûrê min û em bêjin apê min û havazavay min û di derdor tev jî oldar in. Lê tenê jî min got em alewkê de wê derê çûm Batmanê. Med Zehra ye. Pirtûkê Ustad Bediozzaman di sala û carna me ders da û wek guhêdar van jî em care diçûn. Dûra me ew piştî wê jî ku mela nivîskara me Kurt Batmanê birêz wek bavê xwe jî dibînim birêz Muste Berkenbere Şixulê sê meha dersa helbestê wek kargeyek wek atûlyekî dame û wî awayî wek di jî îca vêga bi rastî tenê em bêjin helbest nebe îca vêga tewrîya wê de ev piçekî girîngiya xwe didime wek Sedat Umran wek Em bêjin çend hevê ê Tirka be ê me ku destpêka edebiyata Kurdî piştgî dixwazim ser wê de biçekî vêga giraniya min ser wê çimkî rastî jî heke mirov nezane tewriya helbestê çi ye ji kurê hatiye çawa ye û çi tê de ye rastî tenê ew hîsê wê deqê were min binusîne piştî demekî qas dimîne mixabin. Yanî hêlek wênî tewrîk jî divê bingeha mirov hebe yanî hê dê yanî bîrek wînî ku avê jê ve xwe divê hebe ne? Yanî pê ku wê jî xwendin girîng e. Xwendin yanî tenim em bêjin du pirtûkê me hene ez bêjim temam ji xwe helbesta min her ya baş e û jê zêdetir û çênabe ji xwe qedim rastî ji xwe wê demê Dengê xwe yê sêdarê min xwat xwat kişîne. Na ez xwe sişkî ser nabêjim. Yanî ser ew kem dibêjim. Baş e. Çetin em dixwazin wek temaşevanê me helbesteke te bibihîzin bê Çetin çi dinivîsîne. Dixwaze em helbestekî guhdarî bikin. Belê ser çavan. Û paşre jî em dîsa ser mijara helbestên hinekî sohbet bikin. Ji pirtûka tenê duyemîn çavên şevînî ez bixwînim. Çavên şevînî. Rastî jî ev keraseta ku li Kurdistanê hat têkirin ne mimkîn e ku mirov bandorê li ne. Yanî alî olî de jî wisa yanî bêjine ku cînarê mirov birçî be rastî jî mû pê nêşê rastî jî îmana mû em bêjineka kêm e. Rastî jî ev tişta ku yanî farqînê û cizîrê û misêbînê. û çend Geverê û Amedê rastî jî nemimkîn e ku min bêje ez nivîskar im, ez helbestvan im û ez wijdana gelê vî gelî diparêzim, ev berdevkê min nemimkîn e ku rastî jî mirov bin bandorê de nebîne. Wek rastî jî ev tev jî ser mirov farz be çawa ku mirov mêj bike ji xwe de. Mirov rastî jî ne ku tenê deyndarê Xwedê ye. Mirov deyndarê civata xwe ye û miletê xwe ye û kevneşopiya wî jî pare ne tenê yanî bêjine rastî ca ew mesela Cizîrê û ew alê keraseta wê derê mixwa yanî ev dibêjim jî kelecan min digire girî miriyê xwe sarincê de veşartim yanî Ser wê bandorê min helbestek nivîsî. Ey Nuh! Waye bajarê te û ka keştiya xwe bîne. Cêwik neman, ne welat, ne al û ne jî ol ma. Dîsa ka keştiya xwe siwar bike, me bive ba xwedayê xwe. Em yetîm û sewî mane. Tu were li xwe me bigire, em bê ol in û bê al in û bê ax in, em muhacir in. Dîsa Niklê keştiya te li riknê me neket. Zarokên dêleguran hêla hêla wan bûn. Rûspiyê me jî pê deng man. Mela û Simeîl û Mem û Zîn û Beko jî pê deng man. Ji bilî Mehmet Tunc û hevalbendê wî. Dilopên me ji behra te tijêtir bûne. Bapîrê çavê me ey nû û de were carekî din avjeniyê bike. Em bê minet in ji xeynî zarokên çiya. Ey hawar û rahêje de pê geştiya xwe here rê û rê. Çetin, îro tu bikû neke wek te û helbest da nivîsandeyê gava tiştek bi derdora te diqewime û tu bi xwedî wîjdan be, tu hunermendek be, ne mimkun e ku mero bandorê yanî nejî yanî bandora wenî eger hebin neyînî jî bi taybet. Îcar tu îro xwe bi bala xwe dide gelek em bêjin nivîskar, helbestvaniyan jî hunermend dixwazin bi rastî gelek tişta bikin. Lê çiqas vî karî bi awayekî hunerî dikarin bikin. Mesele hinekî ev e li gorî min. Ti divê ti divê mijarê çi difikir? Mesele ew karê tên kirin divê çiqas estetîka wî ya hunera wî xweş bi, baş bi û bo bo vê yekê divê xebateke çawa hebin pêşiya mirov? Yanî a li helbestê de hekem bêjin divê çiqa Çiqas tîr be an çiqas be rastî jî mirovek yanî ev keraset e ku an em bêjin ev tişta ku tê çawa dibe divê bibe huner. Pêşî divê rastî jî haya mirov ji wê esasî wê em bêjin derînca hebe. Yanî helbest çi ye, wata wê çi ye, çawa tê nivîsandin, ew mizyûnga we, materyala we, argûmanê ku tê de werin. berhev çine. Rastî serê pêşî divê mirov bi xwendinê çêdibe, li kulînê çêdibe. Tenê çaxê bêjin me digot helbest çi ye, qafiye dihat biro mirov. Em bêjin weke ekolê me Mele Cizîrî û Ehmedê Xanê û Baba Tahîr Ûryan û û feqet û çek navê din jî. Lê îro çaxê ku em helbestê

Aroz û qafiye pêtirtêkaranî pêtil hev din. Lê ev alê herikandinê de çi diherike piçekî ê ku tam bala xwe nedîye bêje ji xwe qê axaftine. Lê eke ku bêjî ez hunerê re rast rast bikemilînim divê mirov bixwîne yanî alê. Em bêjin helbest van be, alê helbestê de hawij cîhanê he bewş û welatê biyanî he bewş û zimanê biyanî he be û em bêjin kurdî binivîsne divê hawij helbesta tirkî he be û wek din jî divê hakimê heke bêjî helbestvanek baş çadek divê hawij zimanê ku Pêşiya borîne, pêşiya heremê hebe. Divê zimanê herema xwe baş bizanbe û wek dijî divê zimanê ew zimanê ku binivîsîne hakimê wî zimanê jî be û hêstê ji dil jî be. Mesela behsa tu behsa hakimiyeta ziman dikê ji bo karê te mesela awantajeke te yê mezin heye mesela ji ber etariyê ji ber çar şitiyê. Tu gelek keser tekilî didatînî, didodistînî ji ber karê xwe jî. Mesela ew axaftinê teyî bi wan re yên rojan e. Mesela em li bajara cihek wek Amedê em heta ji me tê karê em bêjin yên bürokratîk yê em bêjin belkî ofîsayê din filan bê van. Lê yê te bêtir bi gel veyî, temasa te bi gel veyî. Ew peyv, ew berhevkarî, ew mesela çiqasî bala te dikişîne û ev çiqas di helbesta te de cî digire. Yanî Te wisa got Keke Şemus, berî hefteyekî du heftî berê muşteriyekê min got ez etar im û xalî çay û battaniya ji bo ku debara xwe ya rojane ku em bikine dikime. Li alê nivîsandinê rastê jî ew tiştekî yanî ew Ez xwe qal kir rastî ew xwe şans bêjim. Ber ku ez nêv jiyanê de dijîm, koça de û qada de û bajarekî xurt hî zêde pêş neketî, hî navbera xwe zêde û navçeyê û gunditahiyê û bajariyê navbera her sêka de difitine. Ew wê dijîm. Avantaj ev e ku mesela ferhenga xwe bi rastî jî ez ji koçê digirim. Ne ku ev peyva ku tîpa ku hevûka binivîsînim el ferhengê tirênim ka hemberê vê çiqa giran e ez wê binivîsînim. Na tenê ew ji ber ku helbestvanê ew tenê ne ku keraset û em bêjin êş û zilm tê bîra. Car heye evîndarekî koçê dibînî.

Yanî ew kelecana wî carheye mirov tesîr dike. Zehf tiştê ku dijî hene vêga baş tam nabîra min lê ew tişta ku em qadê dibînin ew ji li kolîngera ku em kevin Face de yanî Googlê de wa tiştê ku em li kolîn dikîn ew pêtir zûtir em dibînin. Car jî heye ji ber nivîskariyê beriya mehekî em bêjin şûnde mişteriyekî me xwedî dihep lawê çiyêne û zanî ku ez bernamekî de televizyonê de dîtime û çaxê ku ez dîtim ez hembêz kirim. Girî rastî çaxê ku girî ez jî girîm got, Ez qurbana te û hêviya me hûn ê xwedî pênûs in. Yanî digot ez jî pêre kele girîn ez digiriyam ya rastî. Yanî got hêviya me hûn in, hûn zimanekî henûn ziman ji dinyaya re binivîsîm vî halê ew ke min wê demê bîra min strana rê şivan perwer hat. Got Helepçe ew ku Carek ne mimkîn e ku tiştek were gotin mirov bin bandora wê de namîne. Mamoste Berkem Berhe ji bo helbesta te nivîsîbû gotibû tama nanê tenûrê û bêhna Bêhna kulîlkê nû vebûyê. Îcar gava tu li kolana mesele tu karê xwe dikê te behs kir te got ferhenga min bêtir ji wir tê. Peyvên ku têne axaftin em bêjin tiştên ku bala te dikişîne. Gelo tu wan nod digirî li cem xwe ya jî mesele ev e ev kara ye her çiqas karekî em bêjin ji bo debarê be lê la lê dijî ew têkiliya te minasebeta tenê bi gel re dike ku ferhengek jî bi te re ava bibe. Ti van çiqasî dikarît helbesta xwe di bi cîh bikî ji xeynî hêstên mirovayê yên kolanê. Yanî tu çiqasî wê na dikare bi kar bîne? Belê pêşiyem birêz Mesa Mamoste Berken û em dûre wan pirsê jî. Rastî jî tenê xwe wek me van pirtûkê de dibînim. Rastî tîp tîp û ê ku hevoksaziya wê û edîtoryayê ku yê birêz Mamoste Berken ew xwe bişazin pir nivîskarê me dixwazine ku Pere venekê bînin wek di guartin wek kurekî xwe jî heşm dike. Em car her çine mala ew tê û em hev re cara tenê wek saeta balê guhêdar van im. Ez dixwazim e hevokekî nû jê hîn bime. Yanî tecrûba çil û sê sal çil û pênc sal e dimes. Ew pêşî mala wî ya va destewî sabe ji ber ji ber ku ew bavê xwe dibînim Û ne hewce ku tu bêjî malê jî ava ew li rastî ew hel me ku ferhenga ku an jî ew nîşe ku ew zaf cara ku tiştê ez pê hîs nebûyim pê elam nebûyim heke ku nav were gotin telefonê ez wê nîşe digirim. Paşê ez werim malê, ez wê ciyekî nîşe deftera xwe de digirim, çaxê ku helbestê ez wê cîkî de kartîm. An serê helbestê yanî ev wê wek ê ku dîwar lê dikine ey teqez em cîkî wê kartînin yanî. Ew alê wî alê de Çiqa tîpek no ji ber wê ev wertîn civankarî pêtir helbesta min de pêş dikeve. Yanî ez kalekî dibînim ku çi ev barê tu ka tu kînivîskarî nas kî û tu kîja dengbêjî te dihesînî û heya te çiqaş ew kê heye û pir Kalê me jî hene, bi rastî jî heya we zaf tişt e. Yanî mirov dibêje kale belkî hinek em bibêjin xortê me îro bêje kale û ji xwe emrê derbas be ne hewce min be. Lê ez xwe pêdiwiya min bale heye ku ez hinek tişt pî hîn dime. Yanî hevokekî ku min nebîstî hev car heye bi saeta du saeta saet û nîvê ez bawa sekindim. Yanî çayekî dixwîna an ciyekî. An jî hinek kava dibêjin ew e kalekî me heye û deng bêjiyê dikiye. An nivîskar dosyayek amade kiriye lê hîç çap nebûye. Ez çim tecrûbê xwe an jêr dibêjim an ew dibêje ji kurê me ev te wisa bi nivîsan de ev pêdiwiya civatê pêtil vê heye. Tu vê nenivîsî yanî wek şîrek jî ez belê wa. Pirsî pirtûka te nî ewil derket du hezar û sêzdeh ji weşanxaneyê nayê. Danasîna wê çawa bû û em bêjin Çetîn Lodî çiqas qet ne bi li Batmanê çiqas hat naskirin û di nav xwendevana de helwestê wan li hember te çawa bû û paşê jî ez werim pirsa min î duyemî jî bela ya du hezar û şazdeh be ya ku ji CC'yê derket. Ez dixwazim tenekî behsa wan jî bikim mesele derketina wan hêstek çawa bi te re peyda bû û çiqas piştî pirtûka yekem te got ez li vê zêde bikim pirtûka min î duyem divê ji vê hinekî de baştir be. Û bi vî rengî yanî mesela tu azmûna xwe ya nivîsandinê hinekî ji me re şîro ver bike. Belê du hezar û sezdeh ew not û pênca min dest min got nivîsandinê kiriye. Du hezar û sezdeh teqrîben kede hejdeh sal a pirtûka rêwrêwîya ewil de heye. Wê derê weke ku xwendevan ku ê xwendîn me vegeriyayê ey ku pênase kirî û em bêjin Batmanê û Amedê û zaf car ê bername de jî em dîtibin û ku hayawaş wê jê hebe an rêbaz kî li me fitilî bin. Ev navek wisa lê hat helbestekî lîrîk e. Yanî hêst û raman. û dixwazayî wek mamoste berken pêşgotina xwe de ne zêde dûr û rêya bav û kalan û rojê ku nêz zêde ne ku bi hezar sala şûnde lê tama helbestê. Wî awayî mesela alîkî jî. Nerîna berken e nerîna te çi ye çetin. Belê belê sera xwe jî ji ber ku rastî tecrûbeyê ji xwe heye tişte ew bêje ez esas digirim yanî ê ku haya wî şwêjê hebe rastî jî ez pêtir Metha, Hineke ê ku xwendevan dibêje pir baş e û zaf serketiye mijarek û temay wê. Ez bawer nakim ka vê mamoste bertev çi dibêje. Mamoste, Şixêlî, yanî ez dixwazim ku rastî jî heke ku rexne neyê mirov nikare bi pêş bikeve yanî û wek qalîta helbesta pirtoka ewil û a didwe. Heke ku a didwe rastî ya yekî neborîne. mixabin yanî xwe jî dikuje û a berî xwe jî tenê têle. Belê. Danasîna wan li gorî te çawa bû? Mesela yekemîn jî ya duyemîn jî. Danasîna pirtûka. Mesela gelek caran adziyek çêdibe di nav nivîskarên me de ji ber ku em geleka dizanin me gelek kes ji kirîmê van. Mesela pirtûk derdikeve hay kes ji zêde jê çênabe. Yanî di hundirê em bêjin ciyekî dimîne, çerçoveyekê dimîne. Mesela yên te çawa bûn bi girengî? Yê me ya ewil ji xwe du hezar û sêzdeh tê li weşanxana. Ji xwe pirsgirêk alê weşanxanê de pirin alê nivîskar de û ne ku yanî nivîskar alê ku nivîsandina wî qels. Ji ber ku rastî bela nabin. Yanî di nivsînê tenê nava pirtûnê de pirtûkê de dîl dimîne yanî esîr dimîne. Ji ber ku xwendevan zêde xwe nagihîjin. Yanî ji ber ku rastî ev çi çê dibe. Ya ji ber ku statûkî me Kurda tune û wek pergalekî weşangeriyê jî tune timamê Em bêjin Tirkî û diasporayê tevê bela bike. Tenê çend weşanger, tenê ku çend bajarê ku dest û nûsê yanî dûstê yê heyî dişîne wa dera. Em bêjin dişîne Wanê ciyekî, Stenbolê di ciya, Enqere yanî nayê kirin ji ber wê xwendevan jî zêde pê nehasin. Ji ber ku nehasin jî. Yanî çend ê ku rû bi rû tu wan nas kî an ser medyaya de derdora te re têkî girêdayî dibin. Ew jî têr nake. Yanî ew tama ku tu dixwazî, ew tişta ku tu bigihîjî ew qezbin. Yanî em bêjin Ê ku komela endamên Komela Nivîskarê Kurd di sed kes bin, ez bi werim bîst heb jî haya wan belkî jê hebe ema nexwendiye. Ji ber ku ê ku wêjevan, ê ku pispor vî karî de rexneyekî neke, hem pêşdetin têna be hem alê civatê de baş nênasîn û xwendevan jî mixabin tune yanî tenê vêga mixabin em nivîskar xwendevanê hev ew jî çiqa serketî be bele. Dixwazim hedestekî din guhdarî bikin çetin eger mimkûn be. Serçavara em helbest Em ê vê carê ekê evînî bixwînin. Wala tevî berê Aliyê Mêrdinê serxetê li jêr li qamiştowan qase pirda diketin cem me qedexe bûn. Li Aliyê Mêrdinê wana min sêbînê. Îcar gava me çû jê qasetfiroşa me qaset dikirîn me jê digotin band bi rastî ne digotin qaset jî li çaye. Digotin kasetê şer ya yê vînyê hûn dixwazin. Jê te jê yeka şer bû yek jî ya yê vînyê ya. Em ekî olî jî bixwînin. Yanî em ê wisa temay wê pirin la. Bela dîmenê netewekê derketin. Çavên te Çavê te demsalî ne. Dûpişk û kîvroşk in. Berberoş û berberoşk in. Rojekî di roj in. Qoçim çavê te û lê hiltepinim. Çavê te min dişibivîne, min dişeliqîne çavên te. Dibiriqim û dipijiqim di hinavê xwe de. Çavên te teqez ol e û ne çar mezheb jî bin, hûr in, kûr in û dûr in û dibihûrin. Çavên te şerê navxweyî ye. wek filfil in, toj in, tehl in, agir in, malkambaxî ye. Çavên te sihar in û sefar in, pê dikizirin. Çavên te baye, doz e, ehd e. Çavê te dixi diherikin di herdu di borîn di Nav herdu kêlên çavê te de ne ji çavê te bûye ez ê hafiz bûna. Çavên te xwelî, xwînî, xwezîne çavê te. Wala tava. Yani gel Murat Basta te godak diya tune ki dibin bandora berkem bereh jin ma ya. Ne? Yani rastı ji es va dişopine pırtu kevi tevji xonde ye ji ber ku şevaz Dişê min hev em bêjim rasta em wî kopî dikin ji xwe tiştekî nivîse. Mesela Rojen Barnas, Mem Runga Çene Pelbestê û Nemir Pirêz Arjen Arî û Rênazîya ne mimkîn e Îrfan Amîde ne mimkîn e mirov bin tesîra we de nemîne. Yanî Hemû jî hêjayên wêjeya kurdî ne bi rastî silavê me ji bo kesên dijî wê yê rehmet kirin jî em bêjin wek kesên olî tu dikar te got ez helbesta ku olî jî bixwin mesela hêla te olî çetin yani mesela bêtir di nav nifşê me yan hat kêm zêde êd emrê mû te de vê jenerasyonê de Kesên wisa zêde bi holê em bêjin mijûl bikin û bijîn zêde neman. Ji ber ku gelek sedemê wê hene. Yanê hol şaşiyatî bi karan ên bandorek wê nê xerab bi ser kurda çêbî û kurda hertimî xerabî jê dîtinin belkî heta asteyekê de û taybet van demên dawî tiştên dinê ku dibin. Lê yê te te ew nasnama xwe te parastiye û ew hêla te ya holî heye. Ev di wêjeyê de mixabiliya yanî miroka va di wêjeyê divê bibîne vê mesela olî gelo bi çerçoveyeke çawa jê derdikeve? Yani olê ew tiştek ku te gotî teqis tevla teva dime yanî rastî tenê ne ku şaşî yanî pê bazirganî hatiye kirin raste rast. Ji ber wê ku yanî alê olî de mirov belkî ne ku ez zanyarê alê olî de tenê wek mirovekî oldar xwe dibînim. Yanî tu xwendina me ez jî wek mirovekî oldar mêj û rojiyê xwe û em bêjin zikka te û tiştê wisa ji xwe wek mislimanekî ferz e. Ji xwe mecbûr in wa pêk bînin. Wek tu jî rasteya Quranê dixwîn me yanî her rojî rojkî ne vejîya di dua ez dixwînim yanî hemş ew alê olî de çawa ku qat ku hinek tişt dinde mirov an bêjin karê ku ez dikim etarî hinek tişt didim alê olî piçekî pêtir wat kemilî ne. Yanî darivîne yanî rastî ev xwe pir şaxa de dibîm. Cari heye hinek havalê me çayê me Kurdî derê dixwin. Alî olî tişek çaye gote kaş sofê çi ye tên pirsîne. Min got hew qey jî na yanî. Yanî min got na na yanî tenê haya min kêm zêde hinek jê heye yanî hetaş min jî tê rastîye diparêzim ne ku Tenê wek hinek tişta ku em bêjin. Lê çetê nê şayê ez pirseke taybettir ji te bikim. Mesela ne mesela taybet bi rastî yanî wek zanîn ez bêjim. Kurdên me bi sedan sal e mesela Qur'anê dixwînin lê tiştekî jê fêm nakin. Pir normal e ku jê fêm jî nekin yanî tu jî dixwîne. Ji ber ku bi erebî hatiye nivîsandin. Yanî ev bi xwe jî problemek e. Yanî tiştekî ku tu dixwînî tu jê fêm nakî. Ne. Yanî xwendin em dibêjin ya xwendin girîng e. Mesela gava ku tu di wê xwendinê de eger ku tu jê fêm nake. Ev em nikarin jêr bên transkrîpt jî yanî em nikarin jêr bêjin mesela tişteke din yanî Aslan mutkara gotina te rêbas yanî aslan serê xwe problemek e. Yanî wek mealek û mesela heke ku tirkî jê meal tine bi rastî jî fehme ak vê va salê talî kurdî jî mealê an Qurana Kurdî û tirkî her du bi zimana hatî nivîsandin hene û lê em bêjin erebî tenê wê rastî jî. Ji xwe alî helbestê de jî çaxê em dirênên Melaya Cizîrî û Feqê Teyra alê olî de rastî ji ber ku we û alim in alê Xwendan e wa baş yanî fera ew kar vekin e lê em tenê alê ku erebî dixwînin heke ku mial de em tiştek jê fehm dikin. Ew hêjayên mezin nemirên mezinê ku tu behsa wan dikî wan bi erebî dizanîbû. Erebî zanîbû. Yên bi erebî nizanin mesela me heye ji ber ku em bi erebî nizanin gava tu quranê dixwînî tu jê fêm nake. Îcar mesela bi xwendin bandorê min xwest pirsa me ew bi asta min dixwest siwêş te pirsim. Mesela bi xwendin fêdeyek wê çawa ser te heye û ya tu da Mesela ew Quranem dizan ya jare bî bêtir ahengsazî yanî bêtir qafiya wî heyî falan. Ev di helbestê de te bêtir helbesteke serbest tercîh kirî. Ew xwendin û ev nivîsandin tekîlek wê nîçawa heye. Ew xwe helbest zimanê tişeke yanî wek dengê, wek mîlê şihînê û bejin terazî mû kare wê zaf bike. Yanî bi rast e çaye Quranê xwînim ez jê fam nakim erebî lê em bêjin Çaxê Mealê Trênê tên bikî. Ji ber ku jiyana te zarokatiya xwe de ji ber ku te ev bêjim oldarî û nahêle ku gûr xwe kevî hinek şaşiyê em bêjin alê gunaha de wê derê tenê wek nivîskarê dibêjim tenê ne ez dixwazim ne xwendevan em bêjin alê em bêjin çend û kevneşopiya alê olî de jî helbestê de wê tamê zaf bikin. Yanî qasta min jî rastî piçekî hem alê olî, alê çandê, alê ziman de bigihîjinim hev û bînim ber hev. Qasta min jî rastî ew e. E baş çetin ev mijarek hassas em bêjin. Mijarek ez ve ku ve ku şaşî were fam kirin gelek mijara de û bi rastî or ji vê yekê hinekî mixabin müsait yan nav netewa de yek gotinekê dike tilbînê gelek kes bawayekê dî dikarin ji xwe şîrove bikin. Îcar em vegerin hinekî ser helbestê. Xebatên tenê yê îroyîn çawan in tu çi dikê? Ji ber ku karê te bi rastî li gorî gelek nivîskar û kesên berhemdar yên kurdî Karekê din ê cuda yê. Te di westîne, tu xebatê xwe bêtir bî û rengî dike. Avantaj û dezavantajê wê li gorî wê pir in. Tu anha çi dikî û xebatê te nê pêşerojê çi ne? Belê, ber ku me got ez ji bo Yanî ez xwe pir cih de bi şans dibînim. Yanî yek ji ber ku min jiyana gundê Tahiyê dîtke heta duwazdeh saliya xwe li gund ma me dibistana seretê min xwendê min hatine baş. Ez wî alê edebê û rûniştin û çend û kelepûra kurdî baş zanim û a bajêr jî zanim. Mixabin îro zarokên min xwe bijî nexwedî wê şans. Bajêr de mez. Yanî ew edeba ku em bêjin çand e ku ziman de risas û tîr ew haya yanî nebûn xwedî wê şansê lê em bûn xwedî. A lê etariyê û nivîskariyê de jî ev xwe şans bîne. Ji ber ku tenê ez ne odeyekî de ser maseyekî Helbeste dinusîn. Ez jiyan nava jiyanê xwe bidim ro bi ro yanî rast e karê min giran e em bêjin îro çil û pênc derece ve jî çil û pênc derece germahê jî hebe Dîsa wê wê aciziya xwe wê ew ka hem karê xwe ew dikî me û tişta ku ji min re balkêş jî were nîşe digirim û dinivîsîm. Tişta avantaj ji ber ku ez qaskê di me qale kir etariyê dikî me û a ku min betilî ne jî û zêde tîne dibe jî Ev jî karê ku zehmet ya wê hinek tişta nehêle ku ev bikim jî. Yanî ji ber ku min avantaj ji ber ku etar im, ev karê xwe dikim. Lê ne avantaj ya wê ji ber ku karê me zêde zehmet ya wê heye, zêde pirsgirêkê wê hene. Her tim problema re ro bi ro yê. Ji ber wê ke hem betilandin car heye dibêjin ça wextekî dibînî û dinivîsî. Bi her ke pir cara alê nivîsandinê de heta banga sibê jî zaf cara saet yekî heta banga sibê jî tişte ku min îşe girtiye ser difikirim berê sibê nû dirazim yanî. Alê wext de jî min re piçekî teng çêdibe yanî. hem kar û hem nivîskarî biçek e. Rast e, bama tiştek heye li Batmanê em dibînin ku gelek nivîskarên Kurd êdî bi cî bûnin û bi rastî ev yek di keşî ku kesên wek te dikaribin li wir bi wan re tekîliyekî baştir dênin û bibin xwedî berhemin baştir ya jî em bêjin di hêla nivîsînê de amadehiyê wên de jî qet ne bikaribin ji hev du sûd wergirin û tiştên Dikaribin eger şaşêke be eger ku bixwaze agahiyek kêm jê hebe hûn dikarin ji gelek kesa jî re li wir em ez barim sûd wergirin. Batmanê ji wî alî de ez barim li Bakurê Kurdistanê gelek xwedî avantaj bo nivîskara ewa ye cihê kêfxweşê jî bi rastî yanê her çiqas em bêjin Amed Amedê bêtir di wî warî de wek navendî xuyayî lê Batman û Mêrdîn jî nekî mê wan van derayê. Û ev yek jî mesela pirsa min dixwest ez wê bêjim yanê jiyana te li wê derya Batmanê bi vî rengî danûstendinê wê nivîskara çawa ye? Belê ji xwe komela nivîskarê Kurd Navend Amed û şaxekî wê nûnerîkî wê îleh ye. Em vêga endamê komela nivîskar ê Batmanê em bîst û heşt hebin. û ne şajna pênc heb helbest van in ê ku em dinivîsînin, ê çêrûka, ê romanê, ê qunciknivîsa ew ne ne. Em alê komelê de ew ji me re avantajekî ye em nivîskar hev nas dikin û berhemê ku tiştek ku em binivîsîn em li hev dişewirin dibêjin mîna kek Şemûz ev berhem min nivîsandiye ka çax lê te jê dibirê û çiqa hêjayek ku a lê wê jê de xwe biafirîne ew avantajek e ji me re wî alî de a lê kêm zêde ê Batmanê ve du sal e. Ku nûnertî wê derê me damezrandiniye. Wî alî de alê ku me lê de baş e em cana şevê helbestê çêdikin. Sibê êvarê jî piştî niha Ê ku nûbet tê ji bo birêz Ocalan ew kine em wek komela nivîskarê Kurd lê ê helbestvan em ê derên ser dîkê bernameya me helbesta wek şêvekî moral bidin ber. Wî awayî bername çêdibine an şêva helbestê em çêdikin an atolya romanê ne şajin piştî Batilana dibistanê êware dayîn. Wî awayî an a çêrok e ya wênekeşiyê. Wî awayî cor cor hinek bername tê nekirin. Bi riya Komila Nivîskarên Kurdiya Nişaxê Batilane. Belê ya Batilane. Ew wî awayî em karekî dimeşîn. Baş e, pirtûkeke nû, dosyayeke nû li ber destê te heye yan çetin? Belê yanî ji xwe çaxê ku roja ewil hî ne derketî jî me Amede ya wê dikirin û vêga jî em dinivîsin yanî ew şans ev xwe li nabînim ku ya rastî wî şansî nadim xwe ku e nenivîsînim yanî e nedim xwe jî ez ê binivîsim em bêjim e nanivîsînim jî e tenê niha yanî nihaqîyê li xwe dikîme yanî ya ji wî siya jî Em nebêjin dosya yanî em dinivîsînin. Bila û ne kevş be em bêjin wextê ku dosya bele ez binê. Çawa mesela xwendinê tenê helbesta çawê ji xênî mamoste belkem bere kesekî din tu dixwînî be ya? Ne ku em ji ber ku mamoste berken taybetmendiyekî wî bame ji ber ku em bêjin ev vêga sî û heyş salî me. Ku ez çil û sê sal a dinivîsînim. Hî ez tune bû ji ber ku ew. Yanî mesela wek heskirine te yanî helbestvanên di çawa de. Belê belê. Yanî ji xwe çaxê mirov bêje helbestvan tenê mirov ekîb xwîne ew tenê cêkî dimne. Yanî em bêjin wek kolê me Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanê, Fexê, Tayra Baba, Tahîr Ûryan.

Ez fedî kim bêjim ku ez Na na Sarnas me besam yani nabû yani belê lê alê dema an haz dibêjim. hem rastej Yani e, tu dibêjim mesela xwezî min wek e, yani nehewc merov nabêj ama helbesta min weka meselê min cana jê bi mir çêdibe yani gava serbesteke pir xweş dixwînim ez cana dibêjim me xwezî min helbesta kusa xweş binivîsanda ya jê em bêjin dibe ku cana ez dibînim ez bêm wele di hinciya di helbesta min ji vê helbestê xweştir mînak ez dibêjim Yani tiştê wisa hêsên wisa piter peyda dibin gelo? Belê mesela rehma xwedê lê be e nav nebêjim helbestek wî jî bin eynî navî de nivîsandibû wî jî nivîsandibû gur wê demê ne wek nivîskar hem Min nivîsandiye lê wek xwendevan pêtir min navbera xwe wî rênî ew serketî û yê hineka jî çaxê rênî rastî jî ew serketî ne. Ew kînekî ew tişt çê dimîne. Lê em bêjin ê ku helbestê ê nûjen di nivîsînê nivîsan de îro ku kêm zêde teva dixwînim dişopînim ez dibêjim ka çiqa helbesta we têr e û kamil e. û ya min ka ji xwe heta ku mirov naxwîne mû xwe jî nabîne. Yanî heta ez bêjim ya rehma Xwedê lê be Arjen Arî naxwînim. Ez nizama min çi asim. A Berker naxwînim a Amed Bîrnazan xwe ya rojan barnas ya pir kawa navin nexwim ez nizam rastî jî el ku derê me. Yanî ew dibe wey neynikekî wek şehînekî Başe Çetîn em hatin dawaya bernameya xwe em ê misadeya te bixwazin. Misade awaya ez menî maliya vaş ber ku em mêvan kirin û Kêm masîkî me hebe jê em li borîna xwe û ji gelê xwe dixwazin e û înşela bernameyekê tije û dewlemend be û me kêm heqê wêjeyê û helbestê dabî ez wê ramanî de wî fikirî ne me belê ez. Malata wan bi kêfxweş bûm ku tu bi mêvanê me ser serê ser çawa hatî. Spas spas. Bêgerma hanê ji Batmanê heta vir. Ser çav hatî. Sağ ol, ser çav. Tamam Şevanê Nêca di vê bernameya xwe de jî wek we dît bi Çetîn Lodî re bêtir me li ser xebatên wî yên wêjeyî, karên wî nî rojan e û têkiliya vê di navbera wêje û kar de çi bû çi nebû heta bernameyekê din û mêvanekê din bimîn di xêr û xweşiyê de bi xatirê we. Çi bikim, çi bikim kinc û laşê xwe. piştî ku min dil neşûşt. Çi bikim dengê tembûr û bilûrê piştî ku dengê Bilalê Hebeş nê min. Çi bikim neynûk û destê xwe piştî ku ber ava zimzme hilneyê. Çi bikim bejn û bala xwe piştî ku ji xwedê ela re netewê. Çi bikim qedr û dewlemendiyê piştî ku dilê min misqalek îman tunebe. Çi bikim a ziman û ziman piştî ku emel tune be? Çi bikim serî û derî piştî ku mejî û mifte tune be? Çi bikim ax û xwelî piştî ku çand û fam tune be? Çi bikim malxwê û malxo piştî ku girî ken tune be? Çi bikim pênûs û lênûskê